Kandi abakazi kuruga omu disiturikiti ya Kiruhura bashabirwe kukwatiranaho kandi bakabaasa kutandikaho za sacco n'ekigyendererwa eky'okubaasa kweyamba omu bwire bw'omumaisho obwarikushasurira za school fees ahamwe n'okuyambanaho ebindi bintu. Ebi bigambirwe Honarebo Jovans Rwenduuru ori omukazi omuny'ishengyero ahabwa District. eya Kiruhura obwo abaire naatongozaho saako y'abakazi ey'egomborora eya Kayanja omu ishaza erya Nyabushozi omu disiturikiti ya Kiruhura. Eky'okubanza ezi ni saako ezi naatandikire omu magomborora goona buri izooba na nintongoza saako ya Kayanja. Ekindikuhamiza nk'abakazi saako ezi tukaitandika kuyamba omukazi w'ahansi. Jovanis ayorekire ku abakazi baingi nibakira kutunga obuzibu omu kushashura ebishare by'abaana baabo eby'amashomero. Ekikwatsizeho n'okuza omuri za kafuna. Ekigyendererwa kya SACCOs ezi okuzitaho n'okwenda ngu omu bwire obu turaabe tutakubaasa kuhuumurira abaana baitu, tugarukye omu SACCOs ezo twiheyo akasente tuhuumurire abaana reero twetware tushashure mporampora. Aha mukoro nigwo gumwe, Jovanisi ayehanangiriize abakazi boona abarikuhingira abaana baabo b'abaishiki bakiri bato Kandi yaayongyera yaagira ngu, Oraakwatwe naija kukorwaho nk'ebiragiro oku birikuragiira. Murekye kuhingira abaana bato, ahabw'okuba nimuba mwamwitira tukye. Kandi kyaba kiri ekintu ky'amaani ahu omu ka yangye baakihikiire munonga. Ku orikuba noohingira omwana waawe, nooba waayeferereza iwe wenka. Mbwenu ninkijumirira nk'omwebembezi, nyowe kuri ntarashomire, kuri ntari memba wa Paramenti. Ky'omugasho Monica, ogu n'owegomborora nashoborora arikugira ngu n'omuze mubi abazaire okubaasa kuba nibarugayo bakahingira abaana baabo b'abaishiki kandi bakiri bato kandi ogu nayongera agira ngu we n'abebyokwerinda beehaire kukora kyona ekirikubaasika okugira ngu weena oraabe yakwatsirwe arikwejumbira omu kikorwa eky'okuhingira omwana we ow'omwishiki akiri muto nayija kuteebwa enyima y'emiti ehimbwa kandi akorweho nk'oku kirikubaasika. Nyowe nk'ow'ebumburira ninkikyeena kandi nkwatanise na CDO hiine abu twabaire twakwatsire okwo okwo omu muruka ogu ogu ntaraaze kugambira aha omu mikoro kwonka bo nibeemanya. Mbwenu nimbeeshengyereza abaana mbareke bakure nabo beecweremu baine kuba nibeecweramu. Enid Mwesigye, Ogu n'orikukurira obukiiko bw'abakazi aha disiturikiti. eya Kiruhura ashabire buri mukazi weena okubaasa kuba naafayo akeeyamba obwo atakatandikire kubuuza ebi gavumenti ebayambire. Nibagira ngu gavumenti yaza kukuyamba nooteekwa kuba oyeteekateekire. Egyo ei barikweta PDM baibataire omwaka gumwe. Mbwenu muzeeyi wa Kaazi, purezidenti waitu omukundwa yaatwongyeraho omwaka ogundi. Hati noosisya emyaka ebiri otaine magoba gu waateiremu. Omukoro ogu gubaire gutebeekanisiibwe omukazi omunyaishengyero ahabwa District eya Kiruhura honarebo Jovan Sirwenduuru kandi ogu gubaire ah'eishomero erya Kayanja primary school kandi gubaire gugyendereire okutongozaho saako y'abakazi ahabw'egomborora eya Kayanja. Gashakwa Job Kato